Insellmilkom lilkom is-semmiegħa kollha ta' Radio 105. Jiena Christine Bonnici f'isem is-Soċjetà Mużikali San Ġużepp tal-Ħamrun. Nilqagħkom għat-tieni programm bl-isem Standard Blu Leħen L-ewwel banda Ħamruniża propju mill-iskeda ta' din is-sena 2026 fi ħdan din l-istess Soċjetà. Dan il-programm hu miġjub lilkom ukoll bil-għajnuna ta' Radio 105 u tal-producer Manuel Kirkop li nsellmulu u nirringrazzjawh minn hawnhekk tal-għajnuna dejjiema tiegħu. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill-Soċjetà Mużikali San Ġużepp illi għal darb'oħra reġgħu afdawni biex inkun waħda mill-preżentaturi ta' dan il-programm. Ta' dan jiena ninsab grata u nirringrazzjakom mill-qalb. Mela, il-programm tal-lum. F'dan il-programm illum ser inkunu qegħdin niddiskutu u nsiru nafu daqsxejn iktar dwar il-ħidma ta' diversi għaqdiet ġewwa l-lokalità tal-Ħamrun, l-għanjiet tagħhom permezz tal-mistednin speċjali minn dawn l-għaqdiet rispettivi illi se jkunu magħna illejla u ħa nisimgħu aktar dwar l-għaqdiet li huma ser ikunu qegħdin jirrappreżentaw. Ngħaddu mal-ewwel biex nilqgħu magħna l-ewwel mistieden li għandna magħna llejla li hu ħadd ħlief is-Sur Malcolm Zammit li huwa il-PRO tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp u li miegħu ser inkunu qegħdin niddiskutu s-soċjetà u r-relazzjonijiet pubbliċi. Melkim, insellimlek! Nsellem lilek, Christine.
Kif tinsab illejla?
All right, ta' grazzi, m'għaddejx il-pace tal-programm illum. Nibda daqsxejn ir-rwol illum, mhux hekk? Illum. Qiegħed fuq is-sajd tal-mistednin. Illum fuq is-sajd tal-mistednin, eżattament. Grazzi talli sibtuli ftit ħin f'dan il-programm. U mela le. Nsellem ukoll lis-semmiegħa, ningħaqad miegħek nirringrazzja lil Manwel ukoll u anke nsellem lil min qed isegwina mis-social media wkoll. Mela, proset Malcolm, ħa nibda billi insaqsik daqsxejn ix-xogħol tiegħek. Ħa niddiskutu l-kollaborazzjoni tas-Soċjetà ma' għaqdiet oħrajn ġewwa l-Ħamrun. L-idea wkoll dwar dan il-programm li propju qegħdin nagħmlu u t-tip ta' mistednin ovvjament li jkollna proprju f'dan il-programm. Inti bħala Public Relations Officer tas-Soċjetà, Melkim, tispjegalna daqsxejn primarjament ir-rwol tiegħek proprju x'jinvolvi? Eżatt.
In-nies huma familjari mal-kelma PRO. Bil-Malti essenzjalment Uffiċjar Relazzjonijiet Pubbliċi. Ix-xogħol tal-PRO normalment huwa f'dak kollu li jirrigwarda il-mezzi tal-komunikazzjoni tas-soċjetà u anki l-komunikattiva tas-soċjetà. U kwalunkwe għaqda, jekk niġu f'dan, wieħed mill-xogħlijiet primarji llum il-ġurnata, hemm bżonn ikbar li nkunu preżenti fil-midja diġitali, midja soċjali, media differenti inkluż dak tar-radju fejn nikkollaboraw anki għal grazzi għall-għajnuna ta' ta' stazzjonijiet bħal dawn u ta' individwi u Ħamruniżi bħal Manwel li jagħtina din il-pjattaforma li fl-aħħar mill-aħħar l-għan tagħna hu li nwasslu l-messaġġ tas-soċjetà, veru, tax-xogħol tal-kumitat, pereżempju, ta' ta' diversi voluntier li jsiru fis-soċjetà, imma wkoll għandna għandna opportunità u anki element ta' dover li nagħtu nagħtu opportunità lil min jikkollabora magħna u jaħdem magħna, fl-aħħar mill-aħħar aħna għaqda fil-Ħamrun, għaqda lejla fil-Ħamrun mill-1889 u matul dawn is-snin kollha, Ikkollaborajna ma' diversi entitajiet u dak huwa proprju wħud mir-rwoli tiegħi. Tajjeb insemmu wkoll xi pubblikazzjonijiet li tagħmel is-Soċjetà, fuljetti tal-festa, kotba tal-festa jkunu mistennin minn tant dilettanti u kollezzjonisti. u diversi u diversi affarijiet oħra naturalment jien narah bħala xogħol li jtik ħafna milja għaliex għandek l-opportunità ta' turi lil dak li jkun hemm barra il-ħidma li tkun qed issir ħafna drabi minn wara l-kwinti u naħseb matul dawn il-programmi ħa jkollna ċans nuruh ukoll matul din l-iskeda. Kif ukoll nimmaġina li tużaw dawn il-pjattaformi anke biex tippromowtjaw tagħmlu promozzjoni tal-attivitajiet li jkunu qegħdin isiru matul is-sena bħal diversi ikliet u affarijiet bħal dawn ovvjament. Attivitajiet differenti. Attivitajiet differenti. Kif qed tgħid dan minn tal-inqas ikun hemm żgur waħda fix-xahar u dan qed nitkellmu però mbagħad ara kemm is-soċjetà anki bl-eku ta' Meta jiġi hawn is-Segretarju Ġenerali jiddeskrivi kif topera s-Soċjetà, il-kummissjonijiet varji li għandha s-Soċjetà, ġifieri naħseb waħda mill-isfidi, jekk nista' naqsam, jekk nista' naqsam hawnhekk, hi kif kif tlaħħaq tagħmel dik il dik il time management, load management bejn ix-xogħol ta' kummissjonijiet varji fis-Soċjetà fejn inti trid tagħti spazju lil kulħadd. importanti u tilħaq kemm jista' jkun l-udjenza ġenerali mit-tfal sa dawk dawk maturi u dawk anzjani. Mela, x'rabta tara Melkin bejn ir-relazzjonijiet pubbliċi tas-soċjetà u l-ħidma kollettiva fil-lokalità? Nimmaġina li, kif kont qed tgħid inti, irid ikollok relazzjoni tajba kemm jista' jkun ma' kulħadd għaliex ovvjament Tista' tiġi bżonn kulħadd għal diversi attivitajiet. Sew qed tgħid. Ħa nieħu spunt minn dak li qed tgħid biex nirrispondi d-domanda tiegħek. Li taħdem ma' kulħadd u tikkollabora ma' kulħadd. Naturalment hemm diversi opportunitajiet biex tagħmel dan, però dejjem trid tibda inti. It needs to start from you. Jien tkellimt fuq ix-xogħol li għandu l-PRO. Però x-xogħol tal-PRO m'għandux jibqa' wieħed ta' wara l-iskrivanija, jew inkella llum il-ġurnata wara wara wara l-kompjuter jew wara l-mobile jew wara t-tablet li ssemmi. Però il il il is-suġġett ta' relazzjonijiet pubbliċi Irridu nieħduha bis-serjetà. Il-human interaction kemm tibqa' importanti. Eżatt, li ninteraġixxu u vera nmantnu dawn ir-relazzjonijiet pubbliċi. Xi kultant tant ikollna affarijiet għaddejjin li nitilfu forsi din il-bigger picture li fil-verità. Aħna lokalità, komunità u rridu naħdmu ma' xulxin. Jiena nara issa li għad ili ftit xhur f'dan l-irwol, pero anki kelli opportunità li naħdem viċin ma' individwi li ħadmu f'dan rwol f'għaqdiet varji, naħseb li nistgħu nużawh b'dan, nista' nużah anki b'dan l-aħjar mod għas-soċjetà u l-lokalità billi vera naħdmu fuq dan fuq dan l-aspett uman, dan l-aspett li naħdmu flimkien, li nistiednu dawk li għandhom għal qalbhom il-Ħamrun, għandhom għal qalbhom is-soċjetà Ħamruniża, biex anki jiġu jaqsmu hawn. U infatti dan il-programm biex biex nagħlaq nagħlaq dil-biċċa b'din dan il b'dan l-iskop ta' dal-programm fl-aħħar mill-aħħar x'inhu? L-idea li kellu warajha l-kumitat tas-soċjetà hi li din il-pjattaforma li ġentilment kif qed ngħid jien, ngħidt qed qabel, ġiet mogħtija lis-Soċjetà, nagħmlu l-aħjar użu minnha billi anki nistiednu għaqdiet varji. U fosthom insellem hawn li ħa jkollha, naf li ħa jkollok miegħek lill-wisq rispettabbli Sindku, insellimlu, u individwi oħrajn li voluntiera, fl-aħħar mill-aħħar bħali u bħalek, illi jaħdmu tant għall-Ħamrun, U tajjeb nagħti nagħlaq b'daqsxejn spunt għas-semmiegħa. Ħa jkollna oħrajn minnhom dawn matul is-sena, ġifieri llum qbadna ftit eżempju. Aħna fil-lokalità għandna ħafna qdiet, ħafna individwi li jaħdmu, impossibbli ddaħħalhom fi programm wieħed ta' dawn il-ftit minuti li għandna flimkien, imma ħa jkollna oħrajn 'il quddiem u naħseb illi għandhom iservu tajjeb biex anki min qed isegwi dal-programm ikun jaf x'qed jagħmlu dawn l-qdiet ukoll. Malcolm, nirringrazzjak mill-ġdid talli kont magħna llejla bħala l-ewwel mistieden, kif ukoll tal-ħsibijiet li qsamt magħna u spjegajtilna aħjar ir-rwol għax importanti li wieħed ikun jaf ir-rwoli differenti kemm kemm soċjeta bħal din tinvolvi rwoli differenti biex tkun tista' dejjem timxi 'l quddiem. Nerġa' nirringrazzjak Malcolm. Ippermettili nirringrazzja lilek qabel ma tkompli bil-programm tiegħek talli qed tkun ta' għajnuna. billi nippreżentaw dal-programmi flimkien għal matul din l-iskeda. Minn qalbi. Nirringrazzjak. Grazzi lilek.
Ngħaddu issa għat-tieni mistieden li għandna magħna llejla fil-programm. Niltaqgħu mal-wisq rispettabbli Sindku tal-Ħamrun, is-Sur Christian Sammut. Sur Sindku, insellimlek. Grazzi, nsellem ukoll dawk li qegħdin jismgħuna, u kuntent ħafna bl-inizjattiva li qegħdin tieħdu biex twasslu wkoll il-messaġġ għal dawk kollha li jkunu qegħdin jisimgħu. U aħna min-naħa tagħna nirringrissjaw lilek talli sibt il-ħin, nimmaġina, mhux nimmaġina ninsab ċerta kemm għandek schedule busy ħafna, impenjattiva ħafna fil-ġurnata tiegħek, imma sibt il-ħin ukoll biex tkun magħna, ta' dan nirringrazzjak. Jiena nixtieq nibda Billi nsaqsik daqsxejn. Il-veduti onesti tiegħek, Chris, jekk ma jimpurtax ngħajjatlek Chris. Dwar l-għaqdiet fil-Ħamrun in ġenerali. U x-xogħol tagħhom fil-Ħamrun.
Mela, mistoqsija tajba ħafna. Mistoqsija li jiena wkoll bdejt mill-għaqdiet tal-lokal. Ġifieri jiena nħares lejn l-għaqdiet li huma l-qalb. u li huma l-ħajja wkoll tal-lokal għaliex il-lokal mhuwiex biss il-kunsill imma għandek ukoll l-għaqdiet, għandek ukoll ir-residenti, għandek ukoll il-qasam kummerċjali, huwa magħmul minn ħafna oqsma. Ovvjament l-għaqdiet huma ħafna l-qalbi, fil-fatt jiena wkoll ta' erbatax-il sena kont bdejt ukoll fl-għaqdiet, inħoss li l-bidla f'ħajti kienet hemmhekk għaliex meta tidħol ġo għaqda tibda titgħallem, Kemm huwa importanti l-komunikazzjoni man-nies, kif tippjana attività, kif taħdem, kemm il-flus jiswew, għaliex il-flus m'humiex tiegħek imma l-flus huma importanti inti taħdem għalihom biex imbagħad tkun tista' tinvestihom f'affarijiet oħra fl-għaqdiet stess. Ġifieri l-għaqdiet huma importanti ħafna għalija. Huwa l-fatt li nara differenza minn inkun fil-Kunsill, Illi jkun ġej minn għaqda jew le. Hemmhekk nara differenza kbira għaliex l-għaqdiet huwa l-mod li jippreparak għall-ħajja ta' kuljum inkluż ix-xogħol għaliex inti fuq il-post tax-xogħol trid tagħmilha ma' diversi nies, diversi karattri differenti. U nara illi l-għaqdiet huma l-post ideali fejn wieħed jista' wkoll jitgħallem dal-affarijiet kif ukoll min għandu arti jew kultura jew xi talent huwa l-post ukoll fejn wieħed jista' juri da. Fil-fatt naf ħafna nies li bdew mill-għaqdiet u mbagħad komplew anke spiċċaw b'xogħol personali tagħhom fl-affarijiet li hemm. L-għaqdiet huma għandhom sehem importanti ħafna kif diġà semmejt, huma wkoll post għal diversi nies li jiltaqgħu hemmhekk. Għandek post tal-edukazzjoni, għandek dawk sportivi wkoll, għandek ukoll postijiet li jitgħallmu, pereżempju għandna l-baned fejn jiġu l-istudenti jitgħallmu hemmhekk il-banda b'xejn. Għandek ukoll post fejn jiltaqgħu jilagħbu, jorganizzaw. Għandek ukoll postijiet tradizzjonali bħal bħal huma l-Ħamrun Civic li huma post ċiviku, għandek ukoll pereżempju l-Ħamrun Hobbies li Kienu iktar jiltaqgħu n-nies, ikollhom hobbies differenti. Għandek ukoll l-iscouts, għandek il-gergers li jitgħallmu wkoll iktar b'mod edukattiv ta' kif jagħmlu ċertu affarijiet li għandek ħafna aspetti fl-għaqdiet tagħna li wkoll l-għaqdiet tagħna huma importanti għaliex Mhux xi ħaġa biss lokali, imma wkoll jagħmlu suċċess ukoll barra minn Malta. Fil-fatt dan l-aħħar kien ta' unur għal ħafna Ħamruniżi illi l-għaqdiet tagħna marru barra minn Malta u għamlu isem għal-lokal tagħna kemm bħala banda, kemm bħala futbol li wkoll għall-ewwel darba urejna l-isem tagħna f'postijiet barranin u n-nies forsi ftit kienu barra minn Malta jgħidu l-Ħamrun. Ma bis-saħħa tal-futbol ukoll u anka tal-baned li dak li jkun jistaqsi jfittex. U rajna ħafna nies ukoll b'dawn l-attivitajiet li seħħew tul l-aħħar snin illi ġew hawnhekk fil-Ħambrun biex jaraw il-lokal tagħna kif inhu. Ġifieri anka bħala kunsill meta jkunu ħa nagħmlu xi attività aħna kull ewwel nduru huma fuq l-għaqdiet tagħna biex jipparteċipaw, biex jgħinuna fl-organizzazzjoni biex. Juru dak li jafu wkoll ħalli meta jiġu n-nies hawnhekk fil-festivals li nagħmlu, anke kemm għadna kemm għamilna l-Karnival pereżempju, morna fuq l-għaqdiet tagħna biex huma wkoll jieħdu sehem, kemm biex jagħmlu l-banda, kemm biex jagħmlu l-karrijiet, kemm biex in-nies ikunu jistgħu jidħlu ġewwa l-għaqdiet u jaraw il-verament postijiet sbieħ li għandna. Jekk taqbad titkellem fuq l-għaqdiet tagħna li ilhom snin twal ħafna minnhom ukoll fuq mitt sena, Naħseb jiena kienu pass importanti għal Fiel Ħamrun u post ċentrali u post qawwi ġewwa Malta.
U ma nafx jekk intix ħa taqbel miegħi fuq din li ħa ngħid, biss pero nemmen ukoll li dawn l-għaqdiet joffrulek l-aspett ukoll ta' familja, għalkemm ma jkunux nies li jiġu minnek, mid-demm biex niftehmu, pero jtuk sens ta' jtuk sens ta' familja, jtuk post fejn tmur, post fejn inti kif għedt tajjeb inti tesibixxi forsi talenti tiegħek, jew affarijiet li lanqas kont taf li inti kapaċi tagħmel, imma bis-saħħa li wieħed ikun parti minn dawn l-għaqdiet jirrealizza li għandu forsi talent moħbi. Ekku, fil-fatt l-għaqdiet huma wkoll pjazza fil-magħluq ngħidilhom jiena, fis-sens Fost qabel l-iktar konna nies jintefgħu fil-pjazza tal-lokal tagħhom, imma wkoll ħafna min-nies jiltaqgħu fl-għaqdiet, isiru jafu n-nies hemmhekk. Jien xi ħaġa li l-għaqdiet importanti ħafna għalija li matul iż-żmien, speċjalment meta kont iżgħar kont involut, kont nara nies pereżempju li jkunu weħedhom jew mingħajr ħbieb jew forsi jkunu diffiċli biex jintegraw u kont jien l-ewwel wieħed li mmur fuqhom u ngħidilhom ismagħni, Ejjaħ tibda tgħinna, ejjaħ li tibda tieħu sehem. U huma jkunu qegħdin jistennew dik il-ħaġa għaliex xi kultant in-nies forsi jiddejqu jerġgħu jagħmlu l-pass biex jipparteċipaw, imma nemmen li meta tmur fuqhom u tgħidilhom isma' jiena nixtieq nagħmel dil-ħaġa, nixtieq l-għajnuna, naħseb jien ħafna min-nies li jgħidulek iva. Ovvjament l-għaqdiet illum qed jaffaċċjaw sfidi, sfidi qawwija, li wieħed ukoll irid jindirizzahom u nkomplu naħdmu flimkien sabiex flimkien inkomplu nġeddu l-għaqdiet tagħna għaliex kif diġà semmejt lokal mingħajr l-għaqdiet naħseb jiena jkun lokal dgħajjef ħafna.
Chris, inti ilek issa żmien daqsxejn twil mhux ħażin involut bħala kunsillier u sindku wkoll. X'kambjament rajt, jew jekk rajtx kambjament, anzi, fl-għaqdiet lokali, jekk kibrux, pereżempju, jekk żdiedux. U d-differenza, naf li diġà missejt dan il-punt, id-differenza li għamlu fis-soċjetà Ħamruniża dawn l-għaqdiet?
Hija mistoqsija diffiċli li, mistoqsija li tinkwetani ħafna wkoll, għall-fatt li meta nħarsu lejn il-passat rajna l-għaqdiet illi għamlu suċċessi. U għamlu suċċessi għaliex ħafna drabi kienu l-ewwel li jagħmlu dak il-pass ġewwa Malta. Ġifieri, għandek għaqdiet li ngħidu, pereżempju, isma' dik l-għaqda kienet l-ewwel f'dik il-ħaġa, dik l-għaqda kienet l-ewwel f'dik il-ħaġa. U l-ewwel mhux fil-lokal biss, imma anke f'Malta, hija xi ħaġa importanti. Però matul iż-żmien qed nara li l-għaqdiet qed isibu ħitan quddiemhom, ħitan mhux għax m'hawnx għajnuna, mhux għax m'hawnx affarijiet imma ħitan għall-fatt li l-ħajja saret mgħaġġla, hawn ħafna affarijiet f'postijiet fejn tmur u hawn diffikultajiet kbar. Pereżempju, jiena nemmen, irridli nisħaq fuq l-għaqdiet tagħna, li wasal iż-żmien li npoġġu bilqiegħda u ngħidu ismagħni, dak li kien tajjeb ħamsin, mitt sena ilu għadu jgħodd illum? Jew Ħa nħallu kollox l-istess. Pereżempju, l-ewwel semmejt il-Hamrun Hobbies, kienet għaqda li ħafna min-nies kienu jiltaqgħu hemmhekk biex joqogħdu jpartu l-affarijiet, dak li min iġemma u min hekk. Illum, meta spiċċajna fuq pjattaformi ħafna online, dal-kunċett qisu naqqas ħafna għaliex illum kulħadd online u mhux daqshekk baqa' dak li jkun irid imur il-hobbies biex jiltaqa'. Għandek ukoll pereżempju l-għaqdiet, l-għaqdiet tal-baned, pereżempju, Jien naf, pereżempju, tletin sena ilu kien sar il-famuż kuntratt bejn il-Banda San Gejtan u Banda San Ġużepp, li kien suċċess. Imma kien minn tal-ewwel li bħala għaqdiet f'Malta kienu għamlu dan l-agreement bejniethom li ħareġ ħafna ġid maż-żmien. Imma llum insaqsi, wasal iż-żmien li nerġgħu nitkellmu u nibnu fuq it-tajjeb li hemm? Għaliex xi kultant inħoss li nħossuna tajjeb l-affarijiet għaddejjin, imma ma naġġornawx. Meta ma taġġornax, nemmen li inti ma tikbirx. U naħseb jiena, Wasal iż-żmien li l-għaqdiet tagħna ipoġġu bil-qiegħda u jaraw fejn jridu jmorru, ħalli jkunu huma minn ta' quddiem li, kif dejjem konna bħala għaqdiet f'Malta, nkunu minn ta' quddiem billi ngħidu isma', dik ejja nbiddluha, dik ejja nżommuha, dik ejja nagħmluha aħjar, għaliex inħoss li wasalna fi żmien li dal-lokal inbiddlu. Pereżempju, ħa nieħu eżempju, it-tim tal-futbol. Tim tal-futbol irnexxielu jbiddel il-mod ta' kif jaħdem u rajna s-suċċess. ta' ġifieri mill-kumitat tradizzjonali morna wkoll b'kumitati imma anke f'units maqsumin li kulħadd ikun jiffoka fuq punt partikolari li rajna differenza għall-mod kif jaħdem klabbs u qed rajna klabbs oħra tal-futbol li qed jimxu fuq il-kunċett tagħna. Jiġifieri wasal iż-żmien li wieħed jiddiskuti u wkoll naħseb jien matux iż-żmien li jkollok post li tużah biss pereżempju ftit minuti jew ftit sigħat naħseb il F'postijiet tagħna, l-għaqdiet iridu jintużaw b'iktar attenzjoni, pereżempju, forsi iktar inżidu affarijiet ta' edukazzjoni, affarijiet iktar ta' kultura. Jiena nemmen li meta l-għaqdiet ikunu iktar attivi, iktar joħroġ ġdid u iktar jersqu nies lejh. Pereżempju, dal-programm huwa inizjattiva tajba ħafna li, Ċert li ħa jkun suċċess u ħa jressaq iktar nies lejn l-għaqda għaliex dak li jkun one ħa jkun jaf iktar informazzjoni tal-affarijiet li għaddejjin u jibda jinteressa ruħu. U wkoll huwa tajjeb li dak li nagħmlu nesibiewh għaliex xi kultant isir ħafna xogħol. Jiena kont f'għaqda li tkun nifsek maqtugħ taħdem ma tieqafx u tagħmel ħafna ġid. Ma forsi ma jkunx qed jasal għand kulħadd. Xi ħaġa li ddispjaċini jien bħala kunsill ukoll illi nagħmlu pereżempju ħafna attivitajiet illi jgħidulek qatt konna nafu bihom jew qatt ma tagħmlu xejn, meta fil-verità jkunu qed isiru ħafna attivitajiet u ħafna inizjattivi.
Chris, l-aħħar ħaġa, qasira, l-appell tiegħek liż-żgħażagħ li qegħdin li għadhom tilgħin biex tħeġġiġhom jingħaqdu mal-għaqdiet ġewwa l-Ħamrun għaliex illum il-ġurnata ż-żgħażagħ kif għedt tajjeb inti Jinsabu ħafna wara kompjuters, laptops, mobiles, ma tantx għadhom joħorġu mid-dar kif konna noħorġu meta konna iżgħar aħna. L-appell tiegħek lil dawn iż-żgħażagħ? Jiena nemmen ħafna li speċjalment studenti li jkunu għadhom qegħdin jistudjaw pereżempju, jistgħu jgħinu ħafna. Illum m'għadux il-kunċett li jiltaqa' kumitat ta' darba fix-xahar pereżempju jieħu d-deċiżjonijiet u rridu nistennew xahar ieħor biex nerġgħu niltaqgħu jew niltaqgħu kull ġimgħa jew kull ħmistax. Jiena naħseb illum l-ambjent ta' kumitat inbidel ħafna. Fil-fatt, illum għandek ħafna kumitati li jaħdmu anke huma online, li bħal spiċi jkollhom chat li jgħidu pereżempju isma' jiena ħa nieħu ħsieb dik il-ħaġa, jiena ħa nieħu ħsieb dik il-ħaġa. U għandek ħafna nies li jista' jgħidu isma' jiena nista' niffoka fuq di biss, jien nista' niffoka fuq dil-ħaġa l-oħra, li. Kulħadd jista' jagħti s-sehem tiegħu ma m'hemm bżonn dak il-commitment li bilfors trid inti darba fix-xahar tmur laqgħa tal-kumitat. Huwa importanti ovvjament imma sakemm issir laqgħa tal-kumitat isir ħafna ħafna xogħol. U dik in-nagħa għajnuna ta' kulħadd u għan tista' titgħallem inti u wkoll tista' tikber b'mod personali u anke tagħti xi ħaġa lura l-lokal li wieħed iħobb. Naħseb jiena l-Ħambuniżi famużi għall-mod ta' kemm in-nies iħobbu l-lokal tagħhom. Fil-fatt Bniedem il-Ħamrun tagħrfu għaliex ikollu fih baqbaq kif jisma' marx pereżempju tara d-differenza minn ħaddieħor aħna minn meta nkunu tfal, meta nkunu żgħar, kulħadd fuq l-ispalla u ħoss in-noti tal-banda. Fuq il-futbol kulħadd fanatiku. Ġifieri għandek ħafna affarijiet li jagħmluna bħala kburin li aħna Ħamruniżi u mill-esperjenza li għandi wkoll tkun iktar kburi inti wkoll meta inti tkun qed tagħti s-sehem tiegħek. li tħossok parti hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Sur Sindku, Chris, grazzi immens talli kont magħna llejla u tal-ħsibijiet li qsamt magħna inti wkoll. Nawguralek iktar suċċessi fil-karriera tiegħek bħala Sindku u grazzi f'isem il-Ħamruniżi kollha għax-xogħol li tagħmel flimkien mat-tim tiegħek għal dan il-lokal. Grazzi lilkom u proset l-inizjattiva. Grazzi lilek.
Ser inkunu qegħdin niltaqgħu issa bħala t-tielet mistieden ta' dan il-programm mas-Segretarju tas-Civic Club tal-Ħamrun, is-Sur Jesmond Schembri. Jesmond, insellimlek. Insellem lilek Christine u grazzi ħafna ta' din l-istedina mingħandek u mingħand is-Soċjetà u nsellem ukoll is-semmiegħa li qed isegwuna. Grazzi lilek Jesmond talli għoġbok issib il-ħin li tkun magħna llejla. Jesmond, ħa ngħaddi mal-ewwel għall-punt. Is-Civic Club. Is-Civic Club ilu attiv fil-Ħamrun għal ħafna u ħafna snin. Minn fejn beda dan il-club? Għal xiex twaqqaf dan il-club u fejn tinsabu llum? Tajjeb, mela, mistoqsija interessanti ħafna li ironikament tiġi fi żmien meta s-Civic Club sfortunatament bħalissa għaddej minn perjodu daqsxejn diffiċli. Is-Civic Club twaqqaf iktar minn 70 sena ilu. U f'għeluq is-70 sena, il-propjetà li konna noperaw minnha, li jaf jaf biha kulħadd fil-kantuniera ħdejn il-knisja, sfortunatament kellna inċeduha għax ħaduha lura s-sidien. X'kien ifisser da? Is-Civic Club l-iskop tiegħu huwa wieħed, li jagħti joffri spazju soċjali lill-membri tiegħu. Jiġifieri, ir-rwol ta' tas-Civic Club kien marbut intrinsikament mal-lokalità, mal-post minn fejn kien jopera. U allura l-fatt li issa m'għandniex iktar post minn fejn noperaw ifisser li qegħdin fi crossroads biex niddeċiedu din is-soċjetà fejn sejra. Mela, din is-soċjetà bdiet, kif jaf kulħadd, fil-1954 meta l-Partit tal-Ħaddiema, dak iż-żmien il-Partit ta' Boffa biex niftehmu, kien xogħolja u l-membri ta' dak iż-żmien li xtaqu li din l-entità tibqa' topera ħolqu dak li jissejjaħ illum is-Civic Club. Sar ħafna nies ifixklu s-Civic Club mal-Kumitat Ċiviku li presso poco bdew joperaw fl-istess żmien. Però l-Kumitat Ċiviku m'għandu x'jaqsam xejn mas-Civic Club, kien kumitat li kien dejjem ikun presedut mill-kappillan u kien jinvolvi l-għaqdiet kollha li kienu jeżistu dak iż-żmien il-Ħamrun. Il-Kumitat Ċiviku ġieli iltaqa' fil-premises tas-Civic Club però mhuwiex l-istess ħaġa. Mentri s-Civic Club L-iskop oriġinali tiegħu kien li joffri spazju, għal dak iż-żminijiet ovvjament, soċjali għal nies mill-Ħamrun u mhux mill-Ħamrun biss, li xtaqu li jgawdu l-ħajja soċjali però f'post hekk imsejjaħ newtrali, jiġifieri, dak li jkun forsi xtaq imur jieħu xkun birra l-każin jew xtaq imur jilgħab logħba darts imma mhux f'każin politiku jew mhux f'każin tal-banda. U minn hemm beda s-Civic Club. Matul iż-żmien ovvjament kellek kellek diversi attivitajiet, teams tal-futbol, Ħamrun Eagles, li kienu għamlu ċertu suċċess fl-amateur leagues, tim tad-darts, it-tim tal-billiards li rebaħ diversi unuri, u via faċendo. Illum qegħdin f'sitwazzjoni fejn is-soċjetà m'għandhiex il-premises tagħha u allura l-Kumitat qed jaħdem fuq żewġ binarji bażikament, li qed ikompli jfittex li jkollhom li jkollna l-premises tagħna. Però konxji illi l-possibbiltà li jkollna premises bħalma kellna, jiġifieri li jista' jopera bħala każin, hija remota u diffiċli mmens. Allura ovvjament kwistjoni ta' finanzi u kwistjoni ta' availability. Però bl-għajnuna tas-Sindku li kien hawn qed jitkellem qabli u diversi nies oħra qegħdin infittxu Forsi spazju fejn inkunu nistgħu għall-inqas ikollna indirizz u ftit spazju fejn noperaw. Mill-banda l-oħra però dan ifisser li in-nuqqas ta' każin, is-soċjetà titħares 'il quddiem issa b'mod b'lenti differenti. Id-deċiżjoni ttieħdet li bħala attivitajiet inżommu l-iktar tnejn li għalina huma importanti u popolari mal-membri tagħna, ċoe iċ-ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù li s-Soċjetà hija ddedikata lilha, li fiha ssir quddiesa filgħodu u Bibita u wara mbagħad is-Soċjetà tipparteċipa fil-purċissjoni, u ovvjament il-Festa ta' San Gejtanu. U nifqu hemm at this point. Once li jkollna premises u nkunu nistgħu b'xi mod nħarsu ftit iktar 'il quddiem, irridu nieħdu deċiżjoni ta' fejn irridu nieħdu dis-soċjetà tagħna. U ideat hemm ħafna però ovvjament mhux il-lok li nsemmihom hawnhekk.
U fost l-għanijiet tagħkom bħala soċjetà sewwa, liema tara li minn dawn l-għanijiet jistgħu forsi jintlaħqu imma bil-ħidma kollettiva fost l-għaqdiet l-oħrajn fil-Ħamrun. U nixtieq nistiednek ukoll biex tagħmel l-appell tiegħek lill-semmiegħa tagħna li qegħdin isegwuna fuq kif jistgħu jagħtu s-sehem tagħhom jew jagħtu l-għajnuna tagħhom once li wieħed ikun ovvjament qed jisma' l-appell tiegħek u jinteressa ruħu li javviċinakom. Grazzi, Bella. Fost l-għanijiet, kif għedtlek, li għandha s-soċjetà u li mhumiex marbutin mal-post minn fejn topera, kien hemm, teżisti dejjem l-għan tal-karità. Is-soċjetà b'mod silenzjuż, ħa ngħidu hekk, u iktar limitat għall-membri u l-familjari tagħhom, diversi drabi kellha bżonn tintervjeni biex tgħin familji fil-bżonn. Issa, naturalment, kieku din l-attività u dan l-għan jista' jsir b'xi mod ma' entitajiet oħra, ovvjament l-effetti tiegħu ħa jkunu ħafna iktar wiesgħa. Jiġifieri dik xi ħaġa li. Barra minn hekk, Għan ieħor li s-soċjetà tagħna kienet dejjem tħares lejh b'ċertu interess huwa l-ġlieda kontra s-solitudni. Jiġifieri ħafna mill-membri tas-Civic Club li llum għandhom ċertu età kienu jsibu s-Civic Club bħala wens, bħala post fejn huma li sfortunatament ħafna minnhom spiċċaw jgħixu waħedhom, imorru fejn jiltaqgħu u jitkellmu man-nies. Ovvjament dak mhux possibbli, però bil b'xi mod, b'xi kollaborazzjoni ma' ma' forsi entitajiet oħra li għandhom l-ispazju, nistgħu niġġieldu dil-ġlieda li sfortunatament, speċjalment ġewwa l-Ħamrun, qed ninnutaw li qed tikber. In-nies ta' x'ismu ta' li huma waħedhom. Issa, l-appell tiegħi. Innutajna sfortunatament il-mument li aħna kellna nagħlqu l-premises tagħna, anke l-membri li qabel kienu attivi fis-soċjetà tagħna u kienu jħallsu l-membership b'mod regolari bdew jonqsu. Jiġifieri. Tifhimha għaliex, kif għadtlek, u nerġa' nirrepeti, is-soċjetà tagħna kienet marbuta intrinsikament mal-fatt li kellek każin. Il-mument li inti m'għandekx iktar każin, dak li jkun jgħidlek jien għax se nibqa' nħallas nagħmel. Però l-appell tiegħi huwa li li aħna bl-ebda mod ma beħsiebna b'xi mod nagħlqu s-soċjetà, anzi, qegħdin infittxu premises, qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex dis-soċjetà tibqa' ħajja, però dan ma nistax nagħmluh waħedna u għandna bżonn l-għajnuna u l-kontribut, u l-sostenn sija tal-membri eżistenti, sija ta' dawk il-membri li forsi għal dal-aħħar ftit snin jew ftit xhur waqgħu ftit lura u, effettivament, jekk jista' jkun ukoll membri ġodda li jaraw fis-soċjetà tagħna l-possibilità jipparteċipaw fil-ħajja soċjali tal-lokalità mingħajr forsi ma jkunu involuti f'kasini jew f'soċjetajiet politiċi jew tal-banda. Dak huwa l-appell tiegħi u nixtieq li jinstema'. Grazzi, nerġa' minn qalbi nirringrazzjak talli kont magħna u talli qsamt magħna dawn il-ħsibijiet u anke daqsxejn storja wara wara s-Civic Club li jiena l-ewwel waħda nħossni li bbenefikajt minnu. Ningħaqad miegħek ukoll inħeġġeġ ukoll lis-semmiegħa tagħna kif ukoll membri tal-familja tagħhom, ħbieb, biex ovvjament jagħtukom dak is-sostenn li għandkom bżonn biex ovvjament tkomplu għaddejjin bix-xogħol tagħkom u jekk il-Bambin irid, il-premises jasal ukoll. Christine nirringrazzjak ħafna, lilek u s-Soċjetà ta' din l-opportunità. Grazzi. Grazzi Jesmond.
Se nagħlqu dan il-programm mit-tieni edizzjoni ta' din l-iskeda proprju billi nilqgħu fostna lill-Viċi President tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp, lis-Sur Mark Farrugia. Bħalma jgħidu Mark, we left the best for last. Eh, tajjeb hu.
Nirringrazzjak tal-istedina, Chris, u nsellem is-segwaċi ta' dan il-programm.
Mela, Mark, miegħek se nkunu qegħdin niddiskutu l-attivitajiet li torganizza s-Soċjetà b'risq għanijiet soċjali. Sewwa? Mela, nixtieqek taqsam daqsxejn mas-semmiegħa tagħna. Il-ħidma tas-Soċjetà b'risq għanijiet soċjali u filantropiċi u anke ttina daqsxejn eżempji wkoll li huma għal qalbek, kemm għal qalbek personalment u kemm għal qalb is-Soċjetà.
Is-Soċjetà tagħna kif kulħadd jaf meta twaffqet l-iskop dejjem kien li tkun ta' sostenn għal għaqdiet, u għal nies li huma fil-bżonn. U dan għadna nsostnuh sal-lum billi kienet waffqet il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali li l-unur ngħid illi bdiet sa sittax-il sena ilu u jiena bdejtha, jiġifieri ġejt mgħajjab biex nagħmel dil-Kummissjoni u jien għaqqadt grupp ta' nies li għadna f'dil-Kummissjoni sal-lum. Il-Kummissjoni taħdem għal għaqdiet. għal għaqdiet u anki nies fil-bżonn fi ħdan is-soċjetà fejn organizzajna ħafna affarijiet, ikel, ikliet, attivitajiet, fosthom organizzajna ikla meta ġew l-refuġjati mill-Ukrajna li kienu fi żmien il-gwerra fejn din l-ikla sponsorjata s-soċjetà. ħadmet il-KAS kollox u kellna 150 ruħ li attendew għall-ikel u tajniehom is-somma sabiħa ta' 9,000 euro. Proset, proset ta' vera. Minbarra hekk, il-KAS taħdem ukoll f'isem is-Soċjetà fejn qabel il-festa nġibu anzjani Ħamruniżi, mill-homes u nagħmlulhom ikla u nġibulhom anki t-trophies u tal-Ħamrun meta nkunu rbaħna u jieħdu pjaċir immens. Jiġifieri nagħmlu attivitajiet ukoll għal futbol kemm il-waħda wkoll. L-iktar li naħdmu id f'id u l-iktar li naħdem għal qalbi wkoll huwa mal-Ħamrun Ħanin. Għax il-Ħamrun Ħanin jagħmel ħafna attivitajiet Biex jgħin lil ħaddieħor għamilna kemm il attività flimkien u dawn l aħħar attività li kellna kienu qed jiġbru għal kelb għal nies nieqsin mid-dawl u aħna konna ta' sostenn kbir fejn ġbarnilhom is-somma ta' 4,000 euro f'attività li għamilna flimkien. Kemm hu sabiħ hekk li jkun hemm din is-sens ta' għaqda u kulħadd jgħin. Jiena fil-fatt kburi bis-soċjetà u b'dil-kummissjoni li aħna aħna dejjem konna ta' sostenn għal anke għall-homeless ġieli għamilna jiġifieri dejjem naraw il-min nistgħu ngħinu. Hekk hu. Importanti li dawn l-attivitajiet nispera li meta nispiċċaw aħna jitkomplew.
Dawn l-affarijiet jitkomplew. Dak kien l-iskop tas-soċjetà u għadu għaddej sal-lum. Jiġifieri rridu nkabruh mhux innaqqsuh. Eżattament.
Infatti, antiċipajtni proprju għad-domanda li kont se nsaqsik issa minn hawn u ftit ieħor. Mela ħa nagħmilhielek. Il-viżjoni tas-Soċjetà Mużikali San Ġużepp għal kollaborazzjoni akbar fil-Ħamrun biex propju inkomplu ngħinu lil dawn in-nies li huma fil-bżonn li kultant ikunu sempliċiment ġirien tagħna. Ma mmorrux 'il bogħod kultant. Speċjalment dawk li huma weħidhom. Ekku. Fil-fatt aħna waħda mill-ikliet li nagħmlu dik tkun f'San Ġużepp. Hi tkun għan-nies li qegħdin wieħedhom fil-Ħamrun u jiġu, ikollna mas-Sitt ir-ruħ tiskanta u nsajrulhom, jiġifieri jieħdu pjaċir immens, eh. U kollox jisponsorja l-każin da, ħadd ma joħroġ xejn, eh. Jiġifieri minn dawn l-għaqdiet li nagħm, minn dawn l-attivitajiet li nagħmlu. Ix-xewqa tiegħi u dinha kont tkellimtha anke mas-Sindku, ma' Chris, fejn nixtieq li l-għaqdiet kollha tal-Ħamrun, aħna, Każin San Gejtanu, il-Kunsill, Fejn hawn l-għaqdiet, nagħmlu xi ħaġa kollettiva li ġol-Kunsill li tkun il-fundraising tagħha jmur biex ngħinu n-nies fil-bżonn tal-Ħamrun. Jiġifieri dik hija xewqa li nixtieq, kellha ssir f'Ottubru tas-sena li għaddiet fejn konna tkellimna anke mal-Każin ta' San Gejtan u mal-Kumitat u konna qbilna li nagħmluha fil-Kunsill però għal raġuni tħassret u dik konna ħa ngħinu l-Ħamrun Ħanin fiha però x-xewqa tiegħi hija li ssir dik xi ħaġa biex tkun ta' sostenn għal kull min għandu bżonn fil-Ħamrun għax inti s-saħħa tiġi meta jkun hemm l-għaqdiet kollha flimkien. U żgur li hekk nagħmluha fil-Kunsill, bil-backing tal-Kunsill, li nafu li s-Sindku għandu ħafna rispett, iktar se niġbru nies. Jiġifieri dik hija waħda mix-xewqat tiegħi u nixtieq li dis-sena nagħmluha. U ninsab ċerta li ħa ssibu s-sostenn meħtieġ biex din propju din l-attività xi darba jew oħra isseħħ għaliex mhux il-Ħamruniżi biss iżda l-Maltin kollha magħrufin għall-qalb kbira li għandna biex ngħinu lin-nies fil-bżonn. L-ewwel, charity begins at home jgħidu. Jiġifieri l-ewwel ma rridu naħsbu huma fin-nies lokali. Imma mbagħad għalxiex le iva ngħinu wkoll il-barrani wkoll u kull min ikollu bżonn, mhux hekk? Il-ħsieb tagħna aħna li ssir wara l-festa għax issa jkollna San Ġużepp u mbagħad inkunu mħabbtin għal San Gejtanu, però kif jgħaddi San Gejtanu hemm il-ħsieb li l-aħjar żmien li tagħmilha di għall-aħħar ta' Settembru qabel teqleb jeqilbu l-istaġuni u jiġifieri u Żgur li ħa jkollna konkorrenza għaliha, jiġifieri. Proset.
U jalla niġbru ammont sabiħ ta' flus ħalli nkunu nistgħu ngħinu 'l kulħadd. Proset u nirringrazzjawkom f'isem Ħamriex Zikola għax-xogħol siewi li tagħmlu proprju għal dawn in-nies li huma li huma jinsabu fil-bżonn. Mark, nerġa' nirringrazzjak talli kont magħna llejla. Grazzi lilek. Grazzi immens. L-aħħar kumment tiegħek forsi biex nagħlqu dan il-programm illejla? L-aħħar kumment tiegħi. Inħed, jiena dejjem wieħed kull, minn kull min jafni jafu li jiena pożittiv, inħeġġu n-nies li fejn ikun hemm dal-attivitajiet jiġu bi ħġarhom, kemm f'tagħna kemm f'ta' għaqdiet oħra basta l-Ħamrun. Aħna li nagħmlu, l-ewwel is-soċjetà ovvja, però li nagħmlu nagħmluh għall-Ħamrun u għall-Ħamruniżi. U nibqgħu naħdmu biex inkomplu nkabbru dal-għan. Grazzi mill-ġdid, Mark. Grazzi lilek talli kont magħna kif ukoll tal-ħidma tagħkom. U b'dik l-intervista wasalna proprju fi tmiem it-tieni programm tagħna illejla. Jiena minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja lill-mistednin kollha illi kellna magħna f'dan il-programm. Mill-ġdid ukoll nerġa' nirringrazzja lill-producer ta' dan il-programm, lis-Sur Manuel Kirkop għal ħinu l-għajnuna teknika tiegħu biex dan il-programm ikun possibbli, kif ukoll lilkom is-semmiegħa. Talli għal darb'oħra erġajtu kontu magħna u segwejtuna illejla fuq id-dieq fuq ir-radji tagħkom. Infakkarkom u nħeġġiġkom biex issegwu dak kollu li jkun għaddej fis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp tal-Ħamrun permezz tal-midja soċjali kif ukoll ta' Radio 105 Network. Insellmilkom, nixtieq nawguralkom il-Lejl it-Tajjeb filwaqt li nħeġġiġkom u nfakkarkom biex issegwuna bħal-lum xahar għal programm ieħor.